Hello, Ctrial Technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Nai video ka van tuah lonak a sau tuk cang i atu tan kan van i hmuh ṭhan le lunglawmhnak tampi ka nei ti kha van chim ka duh. Tutan ah van chim ka duhmi cu nai ka Facebook page hi nizan tihni te ka ṭinmi My Tier sim a hmang men um si ahcun data free zeitindah kan ngah lai timi kha ka ṭin i a cheukhat nih cun ralkap ta si hman hau lo chim duh hlah timi zong an um. Cheukhat nih cun ka hmang cu teh kan chim ko. Kannih khua cu My Tier lainlawng pei ṭha cu cucaah hman awk ṭhalo caah kan hman le si timi zong kha Nan um caah tutan ah maiṭial simkat a hmangmi caah 3GB zeitindah a lak tein kan hmuh khawh lai timi kha van chim ka duhmi si. Hi ka video ka van chim hlan deuh te ahhin comment ah hung kai dingmi cu ah ralkap uknak na bawmh a si hiti hrawnghrang chim zong kan um te kho men le mah kha atu tein atu tein ah ruah zia ka thiam cio. A hmangmi an um ve ko caah khan kha a hmangmi caah khan van chim ka duhmi si atu hnu hmailei zongah video hi bantuk tete kan ca a herhmi atu lio kan kawlram si ding he ai pehtlai deuh in kan ralrin dingmi ni pingia kong tete kha phone kong tete kha chim khawh lengmang a ka van i zuam lengmang lai cuti si ahcun kan zoh hna lai kan zoh hna lai pakhatnak cem ah Line na van on piak. Kha line na on piak khawh si ahcun mihi data free 3GB renglo ngah khawhnak ding cu pakhatnak cem ah MyTail nih an tuahmi application hika cun i My ID timi te hi ngeih a hau. Mihi te hi na ngeih lo si ahcun Play Store ah va kal law My ID tiin ṭial law download lak khawh si. Download lak cu ka chim ti lai lo. Si ahcun download na lak khawh si ahcun mihi kan van on piak lai. Khah, hika hin kan van zoh ahcun hika hin ka phaisa le cianh ziru bak si. Cun hika tuah hin data hi zali le kul le sarih MB ka nei. Lehkha kan cawk tikah zeitindah, zeizat dah a tu timi kha kan zoh ṭhan te lai. Kha cuti si si ahcun hika hin zuar a khawng timi zong kal khawh si. Cun hika a tang i self-care timi zong hmeh khawh si. Kha hitin kan van hmih lai i hika hin zeidah um kan ti si ahcun hika zawn hin pick-up timi te hi pick-up timi te hi mite hi kan van hmih piak lai. Kha hitin hung chuak i cunglei kan van kaiter lai cunglei ah. Sorry hi a cungcem ah um. Le hika zawn te a cung ciam mi te hi si hi free pack timi te hi si. Mah free pack timi te hi atu lio ah mai tial hmangmi caah free ngahnak cu si. Tung thawng tung ya tung sei tung MB lawng si loin phone chawnhnak Zathum le sawmthum le pathum minit zong phone chawnhnak ci khawh si. Le kan cawk duh si sia cu ma khakhaih ka cuan te i weime timi te ahhin kan hmeh lai. Makhua hnu ah khan zei chim ding dang lo hika tiang weime timi te hi kan van hmeh rih ko lai. Khah si ahcun hika hin kan cawkmi ca van kan kuat le zathum le sawmthum le pathum MB cun bonus ah zathum le pathum MB ṭhiamṭhiam si le a zapi tein zaruk le sawmruk le paruk MB laksawng kan pek tinak si. Le thongthum le zathum le sawmthum le fangthum khaziah kan ngah lo kan ti si ahcun mihi phek ap hi voikhat na cawk hnu ah hin minute panga a rauh hnu ah cawk ṭhan khawh lengmang si. Cucaah cu minute panga rauh hnu ah maw aa nai theih caan paoh ah khan caw ṭhan lengmang le tihin bonus an in pek peng lai i a zapi te ai fonh tikah cun tampi na hmuh lai. Le hika cun kan zoh si ahcun atunai i aa zali renglo lawng ka neihmi kha tu zaruk renglo van i fonh tikah thongkhat le sawm kual a fang thum MB ka nei cang. Fawinak kan cu cun 1GB ka nei cang. Lema kha minute panga a rauh hnu ah kan van poh ṭhan si cun ai chap ṭhan lai. Cun minute panga a rauh hnu ah kha kan lak ṭhan lengmang, kan cawk ṭhan lengmang si ahcun phaisa fangkhat hmanh dih loin data kha ta kan free ngah khawhnak si ti kha tutan ah van chim ka duhmi si. Ka video zohtu nan zate cung lunglawmnak tampi ka nei. Bye bye.